21 the Chin Time zohtu la ngaitu nan zate nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawng chimnak kan thawk ṭhan la. sac ralkap hruaitu i sawmnak bantukin ramhrin miphun phuhra he remdaihnak biaruahnak cu mei ni kul ah an thawk lai. India ram ah ruah fak tuk in a sur caah minung pasarih an nunnak a liam i minung singaleng nih an innlo an chuahtak. Chin Mizoram ramri Zokhua thar ah ralzam caah sii-ai man loin thlopnak ding an tuah. Nepiro cu Green City, Clean City, Smart City ah tuah ding in SAC ralbawi nih a chim. Prusu ah SAC motor KNDF nih an lak timi tlangtar pawl kan chim la. Chin Mizoram ramri Zokhawthar ah ralzaam caah sii-ai man loin thlopnak ding an tuah. Mizoram ramkulh Zokhawthar ah ai dormi ralzaam mizapi caah man loin sii-ai thlop khawhnak ding caah Myanmar Refugee Clinic cu May ni hleiriat thonghnih kulen hnih zanlei ah Mizoram ramkulh thingram lei minister Pu Tj Lalnuntluanga nih onnak a tuah. Sii-inn cu nikhat ni in ningani tiang hon a si lai i CDM tuahmi sibawi pakhat le nurse pakhat nih an zohkhenh hna lai. Sii-inn caah herhhai cu American ummi ICA, CBANA le Mizoram sianghleiruun Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram nih ṭuanvo an lak lai. Mizoram phan Myanmar ralzaam hna nih thihlut puai an tuah. Aizawl khua ah Myanmar ralzaam hna nih May ni hleiriat ah zapi fonh in thihhlutnak puai an tuah tiah theih a si. Cu thihhlutnak puai ah mipi za le sawmthum an phang kho i zakhat nih thihlut ding in min pek a si nain sawmli le pariat lawng nih thi an hlut khawh tiah theih a si. Rian ngeitu pakhat nih thi an hlut khawh lonak a ruang cu an thitha a der tuk ruang, an rihzan an tlin lo ruang le an ngandam lo deuh ruangah a si tiah a chim. Hlasak thiam David Lai zong thi a rak hlu kho. Thi kan hmuhmi vialte Aizawl Sii-innpi ah kan hlut tiah a chim. Atu bantuk program hi Myanmar ralzaam lei cawlcangtu pawl Aizawl khua sayinpi ṭhut Aizawl khua sayinpi thihlutnak Central YMA Dawrpui Branch YMA Association for Voluntary Blood Donation AVBD Mizoram hna bawm in tuahmi a si tiah theih a si. Myanmar ram ah sac nih hramhram in uknak a lak hnu ah ralzaam thongsawmli hrawng cu Mizoram ah dawr a si i India cozah nih theihpinak a ngei hna lo nain peng cozah biaknak lei zatlang lei le pumpak bawmchanhnak in an um ṭhut a si tiah theih a si. India ram ah ruah fak tuk in a sur caah minung pasarih an nunnak a liam. Minung singa leng nih an innlo an chuah taak. India ram nichuah chaklei Assam ramkulh ah ruah fak tuk in a sur caah tilennak a chuak i minung a tlawm bik pasarih an nunnak a liam. Minung singa leng nih an innlo an chuah taak tiah Nawlngeitu hna nih meinik he riat ah an thenh. Tibet lei in India ram he innpa a simi Bangladesh ram lei ah a luangmi tiva hi vawleicung ah rili ngan pakhat ah aa tel ve i Brahmaputra tiva hi Assam ramkulh ah a luancia ni thum khan ti a ṭhang tiah theih a si. Brahmaputra tiva hi Assam ramkulh chung khua thongkhat le zanga leng nih an tonmi a si. Assam ramkulh hmunhma tam deuh ah ruah fak in a sur i hi hnu nihnih tiang ruah a fak kho tiah ruahdamh a si. Minung sing nga leng harnak an tong. Suimilam caankhat chung hmanh hi thinphang a si tiah Assam ramkulh ti lei ministry in Minister Pyjuk Hazarika nih Reuters ah a chim. India ralkap nih Hozai pengkomh ah ti nih a hrenmi hna minung thonghnih leng an chanhsuah hna tiah Assam ramkulh ngandamnak minister Keshath Mahantra nih a chim. Brahmaputra tiva hi nakin a ṭhan deuh lai caah hi nakin ṭihnung deuh kho men tiah ralrinnak bia zong a chimchih. Thinphan biknak a simi cu Dima Haso pengkomh hi a si. Tlanglawng lam le mawṭaw lam pahnih in an min tiah Assam ramkulh ngunkhuai lei minister Joaquim Mohan nih a chim. Nepiro cu Green City, Clean City, Smart City ah tuah dingin sac ralbawi nih a chim. Nepiro cu Green City, Clean City, Smart City ah tuah in ṭhanchoter dingah sac lubik Min Aung Hlan nih a kuttang pawl cu May ni hleikua ah forhfialnak a chim kong theih a si. sac zung umnak simi Nepiro cu a dang ramṭhen le ramkulh i zohchunhtlakmi hmunhma si dingah i zuam a herh kong a chim.

nepiro khawngsir hmunhma chungah lam lei pehtlainak a ṭhat i electric dat zong a zatawk in a ngah caah nepiro cu green city smart city clean city ah tuah in thil serchuahnak pawl zong zohchunhtlakmi si ding in tuah ding ah a chimchih nepiro ah tiva le tivate an um i Vawlei zong a ṭhat caah cinthlaknak lei ṭha tein tuah khawh a si kong sac lubik Min Aung Hlaing nih a chim. NLD cozah chan ah Asian Oceanian Computing Industry Organization ASOCIO nih pekmi Smart City Award thonghnih hleikua laksawng cu Mandalay nih a rak ngah. Cu pinah thawnghnih le riat October thla chung zongah Asian Smart City ah aa tlak bik miuk pahra an thimmi chungah Mandalay cu a panga nak ah thim a si. Pursu ah SAC Motor KNDF nih an lak. Kareni ramkulh Pursu peng ah sac motor pakhat KNDF battalion hleiruk nih an lak. sac motor tlar cu KNDF KA phu fonh nih May ni sarih ah mine in an puahhnawh hna i sac motor pakhat a tang hi a si. Mah motor cu May ni hleinriat ah an va siamremh ṭhan i an van mawngh tiah battalion hleiruk nih thawng an thanh. KNDF thawngthanh ahcun ṭatmah sawmruk le paruk in CDM a tuahmi sac ralkap kong zong aa tel. Mah CDM a tuahmi sac ralkap cu Mei ni hleiruk ah a zaam i Mei ni hlei sarih ah KNDF battalion hleiruk sinah hriamnam he aa dor. Mah kong he pehtlai in thil sining cu a rauhhlan ah thawng kan thanh ṭhan te lai tiah an chim. KNDF battalion hleiruk Kerni Tat Mado KA Phufan le sac ralkap meinighleili ah kahdohnak a chuak ṭhan. Mah kahdohnak ahcun sac lei minung pathum an thi i kuan le thilri cheukhat an lak i KNDF lei pakhat hliam a tuar. 21 The Chin Times zawtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.